apira ndizvidi zvamunoita ndakakutaurirai kare indawo aiwa imurume wangu akazviona anoti kuina ndina mukadzi here ah but still unobva wanyanya kudaro obvious amai yoge wariko ah. apana chinobonedza ah, ayiwa. mukadzi wayo wakadhakwa wayoyo Saka ini ndini mukadzi asingagona kugeza.
Saka ini ndini ndinogeza.
Ka one per week. Pepe ndo pandakatambisa mari yangu kuendera mahara pai pai. Saka muri kutiya piri. Eh. Awa ndono ndono ndimi ndonzwa akadzi awo kwete zviri kumba kwangu. Loss. A loss. Eh, piri muchiri kundigona here imi? Oh.
Zera hazvina basa nezera. Ah, ndokupai mukana ipapo munhu ondifira. Chasara kuda kundifira ipapa ndakupai mukana.

Alright, eh.
saka koti kabatwa. Kubatwa?
Eh. Koti tatanga nazvo zvekubatwa.
Inangu azvisu. Makabatwa uya straight kumba ndine two dzimba. Two mastens. Iwo mai iyo giya. Vanogara kwa kwa kunga unogara uko. Kumochkei. Muchiti mukauya uku moya uku moya munozogona zvibalanzisa. Ayo uya anoenda kumusha kwako.
Nini nini wapiri ndenja kukunda kukuda 24/7. 24/7 ndochi eh 24/7 tichimuka takatarisana zvokumboti enda kwenda una mai yogi nda kwenda una mai yogi muchindisiya ndega ini ndiri wechidiki Jesus apa fair turowi aiwa hati ndo ndo fair fair ndo shingiri sei mteuro ndakambo ndakatombonwa ndakatombonzi nemwe muprofita eh mteuro 27 days Yeah. 27 days mteuro. Yeah, uchigeza usinga uchigeza usina sipo. Hapana anambo fail. Sasa nikatadza izvo zvenyu manje. Sasa ke. Eh, saka dzimba two idza mataura ini ndine ndine yangu ndichitoitawo life yangu. Eh. eh. Ah, ah.
Ah, this time hama yoga vanoenda vanoenda vanoenda aiwa ah, vanoenda ah, mosara ndega eh? nyangwe handi ndakudza kuti baba d hapana kungoita chimurume cheplus baba d wanodya mari uyangawo futi ndakaona pachristmas apa mm. kunoziwa kuti one meter eh. wachibristand wachigochera vanonyama izvozvi zvikoro zviri kuvhurwa nina kana cent

zviri kuendeka yakanyatsotambarara zvayo ah, ndati pamuri kusakura ndikati ndiwo type inofushira sora kai kana ndinotonyatsosakura ini eh. oh, amuzvizive ah. kumuti pisi papa ndikusakurirwa nani ndineka eh,
ko sahwira wangu ah, ari kupiko izvi zvavambiri zvamunongobvunza ambiri anobatika here aiwa tine mamwe mabasa te tichida kuti tivapeka wo mune basa ramuda kuvapa eh. saka zvazvichaitaka apiri vabuda pane kumunin'ina wawo kwawaenda kunoona kubudiriro kwakanaka e eh, aiwa kwakanaka aiwa haa kwakanaka chaizvo haa vaenda kubudiriro saka kana vakudzoka vanoti warichatondifonera kuti madhamu ndakuita sei ndakudzoka unokuvaziva pira vanonoke kufona murume uye madira anondiita
aenda kubudiriro ehe kumunin'ina wawo ndokwawatoa ah, ndifunge kudaro
murume wakusavira mira murume wako iyoyo ndamuona watanga aiwa watanga kutaura kwausina kuswera andidi munhu anorutsa poroni yaasina kudya bururu kusirira kundisirira chi ah, kana uchida kuti ndikubatsire undibatsira nei ah. uchindibatsira nei kana ndiwo wako ha iri nyaya yangu naapirika eh. aiwa lavhu ndeyedu murume uya anondida uya ende oh. ndinomuda haa ndina kana chandinomufungira kana ah, manje izvezvi manje ndoda kukuratidza kuti murume wako iweka eh. ari kukubira iwe hazviite hazviite aizvozvo ah, hazviite ndozviramba sei mushe apiri kutoshinga ah, chokwadi o oh. saka ndokusiya ewe ndisiyako ndisiye hako nekuti handidi kunyeberwa nyaya dzaapiri nevanhu zvisiririzvo ah. musamuise kwaasiri chete kwaasiri mhm. saka uri kutomuona kunge mukristu iye uya uya uya rega ndikuudze bhururu murume uyo mukristu murume uyo akavimbika kwandiri ende ndinodadana iye anodada neni o oh, saka kureva kuti ini mazuva ngo achaona ka achionei maziso ako iwo wo zvandaona nekuti uri kuda kuziva waonei iwe kana une nyaya ka eh. unofanira kunge uchiga tonzwa kuti eya mukristu e chichichichi murume wako andaona achifamba nemwe munhu manje manje apa
ndototadza kuseka nekupfupika wakomana

yakutojamuka manausemedza kumupa bheki umaudza kwakomedi kumba kwangu
achichakuda kumba kwangu unzwe nyaya payandinonzwa inini yeyi

Ndauya nawo ndandishonba tatotobva kusvika nekuti ndavatora kumashops pabhasopi yekubudiriro ndopandavatora avapira ndopandave nawo ndikatopiri kuti ndipinde nemi ndisati ndaziva price ivo vakutonditi hatina kubatana apira anga ari kukona kukweketi ndiri kukona apira kati inini ndinoda dhola pemita ndikati dhola yakawandisa ndikapinda nemi muna baba dhiumu

aiwa mandikuwadza mandikuwadza maibasa muri venyu tinotokupa mari nada kuchera gomba chete
just kuchera gomba chairo here kana kuti gomba chairo mama tigomba repapiko rinopinda wapiri